Hallo! Haut sinn ech hei mam Bob, mengem Frënd. An zwar hu mir zwee op Instagram gefrot, fir dass dir eis Froe stellt iwwert egal wat fir een Thema, entweder him, mir oder eis zwee. An déi wäerte mer elo zesumme beäntweren. Fänks du un?
Fänken ech un? Ech eng Fro, When will Bob start his own channel? Also wéinies du däi Youtube Channel maache wäerts? Mell en Toun aus. Ech wäert keen Youtube Channel maachen, well ech schonn vill ze vill mat deem hei Instagram, mengem Instagram verbréngen. Business.
An dat mech schonn zäiteweis zimlech vill nervt an ech och net den Expert sinn am Video schneiden an hei an do an jo dohin wäert ech dat net maachen. Worst qualities, best qualities of your partner, fänk du un.
Best quality, hunn ech souguer driwwer nogeduecht säit gëschter fir datt ech genau weess wat ech soen. Ech fannen datt de déi Leit déi s de wierklech gären hues, an dat sinn net esou vill Leit, also sou deng close friends, fir déi géings de wierklech alles maachen, an dat mierkt een an dengem Verhalen, dass de wierklech out of your way gees fir deene Leit, déi der vill bedeiten, jo, ze hëllefen, gutt ze doen. Your worst?
Hien hei ass zimlech stuer an huet ganz gäre Recht. A fir mat him ze diskutéieren ass net esou einfach. A fir him, fir heen vun denger Meenung ze iwwerzeegen, wann heen ganz iwwerzeegt ass vu senger eeger Meenung, ass net esou einfach. Jo.

Ech fannen och am Fong, wat s de gesot hues, an bei mir, datt s de dech gären zréckhëls fir anerer och. Dat kann och heiansdo eng, also dat ass natierlech eng gutt Qualitéit, mee et kann och heiansdo sinn, datt ee sech selwer domadder am Wee steet. Dowéint géif ech dat elo net als eng bescht Qualitéit huelen, mee eppes, wat ass, et ass immens organiséiert, strukturéiert. An dat ass eppes, wat ech selwer gäre méi wär, wat ech net sinn. An dowéint géif ech mengen, datt dat déi beschte Qualitéit ass, och wou ech mer vläicht selwer kéint eng déck Scheif ofschneiden. Worst quality ass. datt hatt jiddwerengem et iergendwéi wëll Recht maachen a sech doduerch selwer op d'zweet Plaz setzt, obwuel Saache fir hatt gemaach ginn, déi just fir hatt gemaach solle ginn, an hatt doduerch awer méi Méi huet, wéi et am Fong zegutt, wéi et em gutt deet, an dat ass eppes, wat et net esou richteg handelt.
Ok, ech eng Fro. Do you eat less when injured or during off season? Also ob mer manner iessen wa mer verletzt sinn oder wa mer off season hunn. Ech fannen déi zwee Saachen sinn ënnerschiddlech. Schonn, well wann een injured ass, heescht dat jo net onbedéngt, datt ee manner trainéiert.
Dat heescht, datt de Kalorieverbrauch manner ass. Éischer souguer de Contraire, also wou ech d'lescht Joer verletzt war, hunn ech am Fong vun Volumen a vun de Stonnen hier méi trainéiert wou ech bis konnt erem natierlech um Velo an alternativ, mee am allgemengen kann ech déi Fro awer zimlech einfach beäntweren datt ech absolut ni oppassen wat ech iessen a wéi vill ech iessen. Vläicht iessen ech manner awer net bewosst einfach well ech manner brauch, mee oppassen dorobber man ech guer net.
Jo, bei mir ass et bëssen ënnerschiddlech. Also ech géing soen, wann ech verletzt wier a wierklech net lafe kéint an awer trainéiere kéint, da géing ech sou iesse wéi wann ech voll trainéiere kéint. Also schonn bewosst oppassen, natierlech och dat engt oder anert sech gënnen, mee do géing ech och keen Ënnerscheed maachen tëschent Jo, Off-Season an verletzt. Mee Off-Season, do, dat hunn ech eigentlech ëmmer als Zäit fir wierklech egal wat ze iessen, bëssen zouzehuele vläicht och fir dann, also mir meeschtens Off-Season no der Summersaison fir dann an d'Wantersaison ze starten. An grad do géing ech mer dann éischter bëssen eppes uniessen, e Pulster uniessen an net manner iessen, mee éischter esouguer méi, also natierlech relativ dozou zur Beweegung, normal. jo.
Ween pusht deen anere méi wann et zum Training oder zu Course kënnt? Ech mengen Also dat mer, géigensäiteg ja, eis pushen, ja, also okay. ech giff scho mengen dat mer eis do mensch zimmlech eens sinn, dat hatt mech éischter bremst an ech hatt heiansdo vläicht e bëssi pushen an och awer zäiteweis och bremsen, also et ass éischter net dat iergendeen deen anere éischter, ech giff mengen, manner vu pushen schwätzen, éischter vu bremsen, datt mer zwee am Fong eis géigesäiteg e bëssi bremsen, wéi datt mer eis pushen, well mer am Fong kee Problem domadder hu fir eis ze pushen, also wat den Training ugeet, well mer éischter allen zwee vläicht eng Tendenz hunn e bëssi ze vill, oder net vläicht ze vill, mee datt net de Problem ass, datt mer net genuch maachen. Also dat gesinn ech esou. Ok, scheit geduecht lo sou motivatiounstechnesch ob mer eis pushen, mee Jo, bon. Ok, also motivatiounstechnesch mengen ech sinn ech éischter dee méi motivéierte wéi s du, zumools lo iwwer recent days. Ech hu am Moment net sou vill Bock, mee dat ass awer och just eng Phase. Mee jo, also ech mengen sou bei Course brauche mer eis lo géigesäiteg net onbedingt sou ze pushen, well mer allen zwee genuch motivéiert si vun eis aus. A beim Training, jo ech mengen do bass du wierklech deen dee méi sou internal motivéiert ass an ech vläicht méi sou vu baussen enke den Schub brauch. Comment, geet schonn an da geet et och. Mee jo ech mengen datt s du do manner sou dat vu bausse brauchs wéi ech. Do you track calories? Nee.
Nope.
Gutt, keng Ahnung. Soll ech direkt déi nächst Fro? Mhm. How did you meet?
Éiweg hier. An eisem Club, um Training, um Celtic,
ganz onspektakulär, scho virun 15 Joer bal, hunn eis am Ufank, well mer och an anere Gruppen do waren, well ech e bëssi méi al sinn an dowéinst den Altersënnerscheed do méi grouss war, net vill mateneen ze dinn gehat. Ech wosst, ween hatt war, hatt wosst, ween ech war. Mee jo, net vill mateneen ze di gehat an do wou mer bis beieneen an de Grupp koumen, dunn ass et ëmmer méi Kontakt ginn an jo.
Best memories?
Zesummen? Ech giff mengen, nee?
Jo. Zesummen? Soll ech ufänken? Jo. Ech giff mengen dat best memories total aussersportlech ass. Wat ech och gutt fannen. An zwar hu mer zesummen eng Kéier eng Rees gemaach vu 4 Woche wou mer an Südostasien ënnerwee waren, wou mer ganz vill Zäit ganz no openee verbruecht hunn a wou mer allen zwee bëssi och ofschalte konnte vun Sport an hei an do an. Jo, dat war no menger Première. Jo, en plus.
An dat war ganz flott an dat hu war ech. Mam Vera an an der Natur, alles wat ech gebraucht hunn an dat ass fir mech dat flottst gewiescht, déi best Memory.
Jo, ech muss soen, dat ass och sou déi lescht grouss Vakanz déi ech gemaach hunn, wat scho e bëssen traureg ass, well et 2016 war. Jo, do hunn ech awer elo keen eenzege Moment dee mer sou rausstécht, dat ass éischter, jo, sou dee ganze Mount einfach, well ech och nach ni. esou eng Vakanz gemaach hunn. Mir ware mam Rucksak ënnerwee an esou. Jo, schléissen ech mech un. Also soss hat ech nach esou Sportsmomenter, mee dat ass och elo net esou am Bild, datt mir dat zesummen erlieft hunn, mee datt ech frou war, datt s de derbäi waars, esou wou ech meng éischt europäesch, also U20 Europaquali gelaf sinn, wéi ech nach war, mir och eng Foto gemaach hunn duerno. Jo, dat stécht mer nach esou raus. Glasgow war ech och mega frou, datt s du, also Fir Qualifikatioun fir Glasgow war ech och mega frou, dass du do waars. Mee dat ass awer näischt, wat, jo. Jo, et ass am Allgemengen ëmmer, wann een och sportlech eppes erreecht, wann deen aneren dann dobäi ass an een dat mat deem deele kann, ass dat immens flott. Do hunn ech och gesinn, direkt eng Zousazfro dann, de Best Achievement vum Joer 2019, dat heescht am Fong déi lescht Saison elo.
Wow. Jo, d'lescht Saison war net duerchwuess, guer net, well se war eigentlech duerchweeg positiv fir mech. Ech hunn eben an der Hal gepackt fir mech ganz knapp fir d'Europameeschterschaft Indoor ze qualifizéieren, wat meng éischt erwuessen Europameeschterschaft war, wat natierlech, jo, mega fir mech raus stecht an dann dobaussen sin ech eigentlech jo zefridde gewiecht, hun ech och laang a breed op mengem Instagram emmer mol erem erklärt dass eigentlech alles gudd gelaaf ass mee ech mer awer méi virgeholl haat. Wou ech awer ganz stolz drop sin ass déi Course déi ech op de European Team Championships gelaaf sin, déi 1500 géint d'Möller. déi jo déi Causes Mensch eng, wou ech awer drop zréckkucke kann, wou ech vill richteg gemaach hunn a wou ech och gewisen hunn, datt ech. Kompetitiv sinn.
Jo, genau. Jo, bei mir war et wierklech duerchwuess, well ech mech leider kuerz, am Fong giff ech bal soen no mengem Highlight, verletzt hun. Meng mein Highlight war vläicht wierklech déi, ech si 14, 22 op 5 Kilometer op der Strooss gelaf no engem Höhentrainingslager a Kenia wou een komesch trainéiert huet, wou et immens haart war an ech sin dunn rof ebe komm rëm a Spuenien wou mer e weidere Stage haten an do sin ech 3 Deeg drop dunn eng Course gelaf an ech War eben e mega Fragezeichen wéi ech mech giff fillen eng Kéier erëm rofkommen vun der Héicht do an ech hu mech immens immens immens gutt gespuert an do sinn ech geflunn gefillt an dat war immens flott an et huet mech immens motivéiert gehat fir weider ze man. Leider hunn ech mech dunn dono verletzt dowéinst war den Ufank vun der Saison ganz duerchwuess mee no engem aneren Trainingslager hunn ech mech erëm gutt gespuert an Do och Team Championships ass och eppes, déi 1500 déi ech do gelaf sinn ass och eppes sécher wat mer mäi Liewe laang an Erënnerung wäert bleiwen, well ech do eben, also ech si gefall an där Course, jo fir an de leschten Tour eran an ech sinn awer nach dunn 6 Leit oder 7 Leit iwwerhuele gaangen um leschten Tour, e ganz gudde leschten Tour gelaf an dat ass och eppes wat mer awer an Erënnerung bleift. Dir hutt nach eemol geschriwwen, super Content, merci. Ok, future goals, mäi Studium, mäi Bachelor ofschléissen ass eppes. Ja ok, bei mir och. Ja, a
soss gesond bleiwen, gutt weider kënnen trainéieren an dann jo ass dat nächst Joer an der Liichtathletik ee grousst Joer, duerduerch datt d'Olympesch Spiller sinn an Och eng Europameeschterschaft op Baassel, wat definitiv zwee grouss Ziler sinn, zwee ambitionär Ziler, dat engt vläicht méi realistesch wéi dat anert. A jo, dat dorops wëll ech op alle Fall hischaffen.
Fir mech, also ech giff et schonn gären iergendwann eng Kéier op eng Seniors-Europameeschterschaft op der Pist packen. Paräis mengen ech net, datt dat klappt. Mee wie weess, keng Ahnung. Nee ech mengen éischter net. Mee jo, nee ech, also et ass schonn ëmmer esou gewiescht, datt ech net esou och op aner Leit fokusséiert sinn, mee et ass einfach, ech wëll permanent iergendwou probéieren mech selwer besser ze sinn wéi ech selwer war virun engem Joer, engem Mount, enger Woch an dat natierlech dann och mat Resultater a mat Zäiten beweisen an ënnersträichen an an Zukunft wëll ech gäre méi wäit Strecke lafen a mech och op deene wäite Strecken a Lëtzebuerg, mee awer och international beweise kënnen. Dat si sou meng Ziler.
Ech mengen dat war et mam Video, soss gëtt dat rëm onméiglech laang an de Gilles sot mer, hien huet gutt fonnt, datt de Video sou kuerz war d'lescht Kéier. An ech mengen, datt deen heiten net kuerz gëtt an ech mengen, datt se zimlech laang wäerte brauche fir hei Ënnertitelen ze schreiwen. Jo, ass ebe sou. Dat ass awer méi authentesch wann et op Lëtzebuergesch ass. Jo, fannen ech och. Wéi wann en op Englesch.
Jo, ok, dat war et. Villmools Merci fir är Froen. An dat war. Wann der nach aner Froen huet, déi mer elo réischt erakréien, beäntwere mer déi natierlech och dann nach op Instagram. Mee dann huet der et leider elo net an de Video gepackt. Dëm dëm dëm.
Gutt, dat war Vlogmas Day Two. An jo, ech gesinn iech am nächste Video, wou s du bestëmmt och rëm ervir kënns. Iergendwou ginn ech gefeatured. Jo.
Gutt, ech loossen dem Bob säin Instagram och. ënnen an der Caption an dann gesi mer eis am nächste Video. Ciao! Ciao!